Çamlıozen baş köyüniñ sakini Sultaniye Bitam. Abdulla qızı Sultaniye Bitam biñ doquz yüz qırqıncı senesi Balaklava rayonınıñ Çamlıozen baş köyünde dünyağa kelgen. Çamlı Özenbaş köyü töpelikte yerleşe eken ve ondan Oppa köyüniñ acayip manzarası açıla. Köyniñ bütün etrafını Çam dağı qaplay, av içinden Oppa özeniñ başı açıla eken. Onıñ içün köyniñ adını Çamlı Özenbaş qoyğanlar. Şimdiki vaqıtta köy saqlanıp qalmağan. Bu yerde çeşit terekler, çegerler sıq öse, olarnıñ arasında, çam tereklerini de körmege mümkün. Çoqraqlarnıñ çuvultısı, quşlarnıñ nazik sesleri bu güzel yerni yaraştıralar. Evel zamanlarda köylerde azizler sıq rast kelgen. Öyle bir çoqraq aqqında Sultaniye Bitamnıñ doqsan eki yaşlı Vasfiye tizesi tarif ete. Selâm alekim, bizim cemaatımız, vatandaşlarımız, milletimiz! Pek yahşı halqımız, aqıllı, fikirli, oqumış, pek terbiyalı, insaniyetli halqımız bar bizim. Men Qarlı azizlerine çoq barım, anda bizler dualar etemiz, pek dülber yerler. O yerge barsañız, keseyiz, yüreyiz köterilir, açılırsız, keliñ. Bilmeseñiz, meni üyme keliñ, men alıp kitirim. Yarabmız bar, milletimiz, barsınlar, körsünler, balalarını da alıñ. Anda pek yaman temiz suvlar aqa. Bir çoqraq bar anda. Ondan tıp-tıp-tıp etip tamğan suv qadar necetli. Tatlı, pek güzel aqa, o bütün vaqıt oldurı çoqraq. Men sözni sevimli Sultaniye bitama bermege isteyim. Ah, torunçığım, neler kördik, neler keçirdik, adamın ömri masal kibik deyler, doğru eken, biz Xorantada altı bala ekenmiz. Dört dene oğlan, eki dene qız ekenmiz. Oğlanlardan büyügi Fevzi, Sultaniye, Niyazi, Remzi, Saniye, Rujdi ekenmiz. Anam biñ doquz yüz on beş senesi Urkıstada doğğan, babam biñ doquz yüz doquz senesi Çamlı Özenpeş köyünde dünyağa kelgen. Ekisi evlenip, Özenbaşta yaşağanlar. Anam nam babam tütüncilikten oğraşqanlar. Anamın eki tatası, bir qardaşı bar eken. O, mektepte ocalıq yapqan. Cenk başlanğan soñ cebhege ketken, onda da elâk olğan. Tınç yaşayışımıznı başta cenk, soñra sürgünlik faciası boza. Biñ doquz yüz qırq dört senesi mayıs on sekiz künü evde qartanam, anam ve men Fevzi ağam bar edik. Babam cebbede edi. Soldatlarnıñ emirini eşitip, anam şaşmalağandan yanına ne alacağını bilmedi. Bitamnen beraber eki balanı eline alıp, azbarğa çıqtı. Balalardan birimiz baqır legenini almağa istedik, amma soldat tüfeginnen atıp onı teşti. Ağam azbarda baylı ulaçıqnı almağa niyetlendi. Soldat kene avağa pıştavdan atıp, ulaçıq azbardan bir küçünnen ipni çekip, qaçıp ketti. Böyleliknen anamnen qartanam balalarnen qara vagonlarnıñ üstlerinde Olğan urmalarınen tüşeler. Men daa kiçkene edim, çoq şey aqlımda yoq. Bir tesirli vaqia ale daa közüm ögünde qaldı. Yol boyu stantsiyada birin poezd toqtağanda adamlar cıy-çuy vagonlardan davranıp tüşeler, içimlik suv alalar, mevtalarnı taşlaylar. Soñra poezd düdüginen birden qapılar qapala. Ve poyezd yerinden köçev. Adamlar öz vagonlarına oturmağa davranalar. Bir kün endi yolumız soñuna yaqın eken, öyle bir stantsiyadan birinde. Köyümizden bir qart vagonğa oturmağa yetiştiralmay, çöl içinde yalğız qalıp kite. Men o vaqıt bütün yol boyu qartnı acıp ağlağanım. Biz Özbekistanğa Velikiy Alekseyevka stantsiyasına ketirip taşladılar. Soñ, mal kibi saylap, kolhoz Kirovğa alıp kettiler ve baraklarğa yerleştirdiler. Büyükler episi pamuq çöllerinde kün boyu çalıştılar. Qırq beş senesi yazda babam bizni kelip taptı. Anamnen babam bir avuç topraqta cugara östürip, qorantamıznı açlıqtan qurtardılar. Babam dört sınıf bitirgen olsa da, zeinli, esaplı, bilgen adam edi. O, başta uçotçik, brigadir, soñra kolhozda buğalter olıp çalıştı. Anamnı da balalar bağçasına terbiyeci olaraq aldılar. Halqımız işker olğanı içün yavaş-yavaş ayaqqa turdıq. Kolhozda yedi kilometr uzaqlıqta mektep açtılar. Epimiz yedi yaştan on dört yaşınaca Balalar bir sınıfta oqudıq. Mektepten soñ men zakroyıştsa kurslarını oqup bitirdim. Men on sekiz yaşına kelgenimde babam maña kitay tikiş maşinkasını alıp berdi. Men o maşinkanı üç kilometr yürip evge alıp ketirdim quvanğanımnan. Maşina pek qaviy, demirden, ale daa onnen qullanam. O maşinka Köy halqına urba, balalarğa qoqla, bayağı şeyler tikken edim. Vaqıt keldikçe men Sırdâryağa, Musever qartbabaña aqayğa çıqtım. Dört evladımız oldı. Ev qurmaq, balalarnı oqutmaq, kötermek içün aqayım aydavcı olıp, men yirmi yedi yıl atelyede zakroyştsa olıp çalıştım. Kündüz çalışqandan soñ, evge iş alıp kele edim, gece urba biçip, tikip qazanmağa tırıştım. Er kes bizni bilip, sevip, sayıp, ürmet ete ediler. İş yerinde çoqtan-çoq yarlıqlar berdiler. Dört baladan Ülviye qızım emşirelikke, Arslan oğlum adliyecikke, Ruslan oğlum müendislikke oqudılar, Arsen topraq işlerinen oğraşa. Biñ doquz yüz doqsan senesi Qırımğa qaytmağa bizge qısmet oldı. Abdulla babam Qırımğa kelip bir evçik aldı. Balalarımız uçastka alıp yavaş-yavaş ev qurdılar. Birinci yılları millet ayırğanları içün işke kirmege pek küç edi. Ulviye Alañ hastahanege başta sanitarka olıp kirmege mecbur oldı. Soñra emşire olaraq qabul ettiler. Balalarım, torunlarım episi, şükürler olsun, çalışalar. Torundan torun körmege qısmet oldı. Endi, endi raat olmağa vaqıt kelgende, müsever ömür arqadaşım yedi yıl evelsi keçindi. Allanıñ rahmetinde olsun. Müsevernen elli beş yıl tatlı muabbet yaşadıq. Şükür, episi balalarım yanımda, Alla savlıqlarını bersin. Men de oturıp olamayım, azbar baqam, nağışlıqnen oğraşam. Torunçıqlarım kelse, öz tilimizde olarnen laf etem. Ana tilimizde çıqqan gazeta ve jurnallarnı birer-birer oqup, olara Tarifleyim. Siz yahşı oquğanıñızğa pek quvanam, torunçığım. Epiñiz ösip, büyüp, namuslı, merametli, vatanperver, oqumışlı insanlar olğanıñıznı arzulayım. Eminim, öyle de olur. Siz milletimizniñ parlaq kelecegisiz. Allah Taalâ bütün milletimizge hayırlı yollar açsın, ya Rabbim, inşallah.